Selamat datai ngagai channel Kason Sekuahoro. Lalu aku ditu meri terima kasih ngagai kita, kita ke benung ninga jerita ari channel Kason Sekuahoro. Nyadi ke sekali tu kitai deka bekunsi ke siti jerita iya nya jerita hantu kulir tauka hantu indu. Nyadi jerita hantu kulir tu iya nya siti jerita iya ke nemu mung male nyadi jelu. Nyadi nibuh kitai bemuai kejam bala peninga semua lalu diteruska ku jerita kitai tu. Nyadi sebedau aku neruska nya tadi deh aku bisi siti utai ne ingat. Nyadi ba video sekali tu lain mimit ngabai ke bisi rindu mimit kita meda video ba channel Kisan Skoro nyadi dia tu aku ngemantai ke diri empu dalam video lebuh maya betusi ke cerita. Ngarap ke bisi perubahan mimit munyi ku orang dalam tahun 2021 tu kita nusi cerita kita ia nya ayan tubuh nyengenda kita ia nya aku nusi cerita ngagai bala ninga semua. Nyadi bala peninga pia munyi jerita tu. Jerita ke dikunsi aku tu bekenang ke antu kulia tau ke antu indu. Ko orang antu kulia indu tu mega ulih nyarung diri nyadi jelu enturun tau ke landik. Enti ba Lebuh nurun ke babas begiga nya tadi, enda tau enda bejaga-jaga lebuh tetemu ke Entu Jelu Enturun tau ke landik tu ba kampung Puang. Lebih agi kampung ke agi latung. Enti enda kala deh tujih mensia. Munyi ko Entu Kulir tu ka sebaka munyi manuk. ke meram telu. Bah, aram kitai sama macha jerita entu kulir tu. Jerita tu nyadi ba skrin. Pia ke utai ke ditulis sida tu. Nyadi jerita tu utai ke dikunti ke sida iya. Nyadi lemai nya kami ake dambi Orang berubat ke batang sekerang. Nyau ne ingat aku penama menua ko aya minggat. Agi rapas enggau ko senentang menua nya suba. Nyadi maya kami duai dambi bala bakih madai aki ke Kuching maya laban aku ke cuti sekula dibai aki mega. Tuchul meh reti ku deh. Gaga nepan perau ngena motor sangkut injin Avendur. Kuasa aku dah semilan. Datai ba rumah panjai dia kami meda atas sunyi menua nya. Niki aku ke atas alu ka jejegak bemain batu. Sepai tak berasai aku ditarit aki ku ba jari. Alu danu iya. Chee uchu. Enda nemu utai. Uji diau diri nih. Nama mua ka jangkam ngena bungai jerepang pia? Ku aki. Aku alu badu engkebut ati diri aja. Dia aku meda aki ngambi tanah lalu ngunsut kening aku ngena tanah pengudah ke disepu iya. Aku sigi enda nemu utai. Nyam. Kena muai mera tauka pedera agai menua orang. Niki kami enam iko ke atas ke rumah panjai dia. Aku meda udok te enggai bejalai. Manok baka ke betugong aja bisi tiang baruh rumah lalu pia mega babi. Lama aku merati ke utai ke nyalai baka nya. Tak baru iya meda utai tupi tak serungkun amai nadai bejegau sipa sipa kin kia. Aku tu keturubah iya meda utai baka nya. Pengudah suah enggau aki berubat kapit ke Sibu enggau ke menua bukai ba menua Sarawak tu. Aku dulu ngelangkah kaki kiba ngicha ke pedera uduji ke durang ba penemu meh. Kami datai ba rumah panjai bisi nya jam pukul dua lemai laban aku bisi jam lengan diberi Uncle Stol diberi Uncle Stelon nya nyuna peda tulih bala peninga. Laban iya rindu ke aku pas ujian suba. Tama keruai dia aku meda bala sekayu rumah panjai tak sekun amai. Ngarai siko da dinga tachuh tauka ingau. Aku empai nemu tuju nama utai ke diperubat kaki ku kitu. Maya nya laban aku baru pulai sekul lalu debai aki kitu kemari. Kami duai aki lalu duduk beruai. Tuai rumah mega maya nya lalu berandau pen baka ke betusi. Dia aku berasai nyelai agi ati nama kebuah randau baka nya, ku ati ku din. Pemanyai rumah panjai sida tu bisi ngenam puluh pintu ari tong aku memaya nya. Endang panjai amai sereta aku jarang meda bisi mensia ba ruai. Ari leka randau sida tadi dia, Aku nemu utai baka tu nyadi ketegal sida semenua nya dikachau Atu Kulir pengudah ke siko indu ti mati ngandung mengkang amat. Aku alu gresik sereta enda berasai bulu pegu niki ke atas. Ke kimut asai burit ninga penyengelai utai ditusi bala iya tuai rumah nya. Benung ke berandau baru dia bala aya tuai rumah nya ngemai makai dulu laban ngenang diri. Ari petang lalu kedua iya ngadu ke piring kena aki belian negei. Nyadi ke orang Kapit nyebut legi nya negei bala peningau laban mayuh kitai bisi enda nemu nama reti negei. Nyadi dia alu semua utai ke dipinta aki kena berubat udah disedia magang. Aki lalu madah manah ngagai kitai makai dulu alu aku ngagai utai dulu legi. Pia kuning aki. Au bala peninga nyelai enggau ga tulih orang tu. Ka pedih agi bacha. Pia ke kampung ai bala peninga. Sereta ke tembu makai dia, aki beguai magau rumah panjai ngena penemu iya sereta genap sukut tisi setak dengkah kaki duri limau enggau mayuh agi utai. Udah nyendia magau rumah dia aki lalu duduk di ruai. Nyau ka pukul lima lima belas. Lemai dinga utai ta chapuh aja ari pemendai lalu didinga utai memunyi ngekuak kuak ku iya kok kok kulir nya da deh utai tu sepei asai aku bulu pegau aku berasai niki pala asai ke berat. Alu jampat aku muka sampi dia aja laki ngering ke diri ke semengat kena ngering ke semengat nya. Dia aku macha puchau nya deh nya nempa pegau aku ke bisi meniga kali lalu murus pala pala aku. Sepi berasai lantang mimit ati aku maya nya genap pintu ruai ditutup magang. Mina pintu nya aya tuai rumah ke dasuh aki dibuka. Ari Jeling tisi dinding dia aku meda utai nya. Enti enda kering semengat sigi kemi ba tanjut. Aki aku menening ngagai aku lalu melut ke mata baka ke signal enda ngasuh aku nyeling keluar. Aku uji jampat duduk. Nyandih lalu enda munyi ngimbai aya tuai rumah enggau sida ke laki ke bukai. Aku majak meda ke ngulum sirih pinang. Diga uduk nyau memunyi ngechih lalu duduk ngimbai aku. Alu ku meda ikau udok nya nyu begilung lalu nukung jenuh ngimbai aku. Aku pen berupai bebalik mua. Ukui ngemesai nya sereta ngemayuh ukui ba rumah panjai nadai siku depeda bebitau ba tanyu. Semua sida iya tama keruai sereta ningkap enda memunyi sereta iku iya berupai dipeda Bekilung laban enti ikui uhh Bekilung sigi petanda ukui nya takut bala peninga. Ukui sigi takut meda Antu Kulir laban iya takut antu nya ngambi igi ugai iya. Nemu utai ke igi ugai bala peninga iya kitai ke tuai tu bisi ke nemu meh sigi tu orang tuai nemu igi ugai nyadi kita ke nembiak nya enti enda nemu nama utai ke igi ugai tau tanya bala indai kita bala peninga nyadi enti kita ke begulai enggau aki ini tau tanya aki kini kita nama igi ugai nya laban ba video tu aku enda ulih nyebut hahaha nyadi bala peninga. Aaa minta ampun au enti bacha tu tak pedis deh disebut aku bisi salah sebut tu bala peninga. Pia ke munyi kampung ito tadi neh New Limpang kitai. Ukui sigi takut meda entu kulir laban iya takut ninga enggai ke dame igi ugai nya sereta ukui endo meh dempa sida iya. Dia aku ninga babi baruh rumah ngembus baka ke takut. Manuk ke chiap aja baka ke takut mega. Aku aku ninga bisi anak mit nyabak. Dia ake lalu nutup pintu. Pintu ruai tuai rumah. Alu nanya sapa ke ngempu anak mit nya dia. Sida iya madah anak mit nya anak indu sepiak rumah panjai alu jampat aki tama ke bilik. Bisi enda udah nya dinga ku anak mit nya enda nyabak aki sereta sunyi. Nadai utai didinga. Laban sunyi baru maya berasai bulu pegau iya ke nyeregau niki belama. Deh nya dinga ga antu indu kulih nya ketawa lelekai. Aku majak agi rapat serapat enggau aya tuai rumah nya. Sida ke bukai pen baka aku ke nya meh pucat kelat mua ke nuai iya. Tang bisi apai tuai siku nyin kediri aja dua-dua. Alu ku meda mua seruran labuh ai mata. Alu ku nawis aya tuai rumah nya. Alu nanya, nama kebuah iya nyabak nyabak dia. Tuai rumah nya madah, nya meh. Iya meh. Bini iya meh ke ngachau kitai serumah nya dum. Ku iya, Alu anak iya ada bini iya nya deh ditaban ke orang ngagai menua bukai maya bini iya nya nadai sehari nya. Laban sida nemu bini iya nya idup baru nyadi antu kulir. Enti maya parai beranak, Alu ka ngambi anak iya nya ke kaling iya ka pulai ke Sebayan. Ku iya ka nusi ngagai aku. Nyau udah nya peda aku aki panzut ari bilik sepiak. Sida iya tuai rumah nya. Lalu iya ga madah ke iya udah magal anak mit ke baru sebulan udah ke ada ba dunya mega. Panzut aki keruai dia aku merati ke mua aki pucat kelat. Kelat meda mua aku. Lalu iya bejaku begadai-gadai ngasuh aku mansang ngagai iya. Lalu pia mega iya ngepai aya tuai rumah ngasuh mansang tang dasuh iya belubah-lubah sereta ngasuh nunjukka sida tadi ti nyandih ba dinding tanyu nya tadi berinsu mansang ngagai ba dinding ke bilik. Aku ka enggai meh nitih ka asuh aki nya tang dipelut ka aki mata aku lalu angkat lalu belubeh belubeh tang ati aku baka ke ngasuh aku malik ke belakang tang dituku aki ngena leka pinang nya meh aku nyadi enda nyadi malik ke belakang. Seretai aku terengkah ngilih tiang tengah, dia je jampat jari narit aku malik ke belakang. Akai tak melut leka mata tudah aku. Meda tak endor aku nya tadi tak beteritik darah. Malik aku ke atap peda atap nya senentang penuduk tuai rumah tadi bisi teteling alai darah neritik ari atap. Aku alu maliak ga ngagai tuai rumah. Ngagai endua tuai rumah duduk tadi. Dia aku meda mua iya pucat kelat sereta gegitik tubuh iya laban ke takut. Dia kami ninga utai baka ke meram ba atas atap deh nya laban ke nya meh agi bedau beteratap. Au ke tebelian pansap. Dia meh kami ninga begeregup aja atap nya didinga. Deh nya didinga udah nya beh aja. Nya bala peninga. Balat cherita tu. Ngeguai au agi ngiga tu. Enda lama deh nya dinga ga orang baka ke nyabak ba TV stek ba iya din. Pelaba aku mayuh kami ba dia enda berani ke mih. Maya bisi aya siko dipeda aku endang berani. Iya bejalai kin kiya aja nangkin ila. Kingat aku penama aya nya Apai Sulai, ko sida besebut ba dia. Iya daripada aku endang berani, berani amai. Tudah ake ngasuh iya damping, ake kia alu ake berandau enggau baka betusi lalu nempat lengan bau iya tiga kali sepiak-sepiak. Alu ketujuh tadi ba punggung iya. Deh nya aku meda aya nya alu bediri alu iya megai muka pintu ke tanjau lalu ngambi api perin lalu dengkah ke bah unggun api tanjau. Alu aya nya peda aku je jampat tama ke ruai alu nutup pintu. Seretai deh nya dia antu kulir nya lalu ngekuk. Akei peda aku alu ngambi antu pala ba serangan antu pala ba tie. Alu muka puchau peda kami sebuah tak terepai pala antu pala nya musin ba ruai. Alu ake muka lubang pelua jendela papan. Sereta antu pala nya terepai. Aki alu ngambi piring lalu nyayat manuk. Darah manuk alu tengkah kia ba mangkuk besai sereta nya ngambi cabai udah ke ditutuk. Alu diambi iya tuak lalu ditanjah ba mangkuk darah nya tadi. Lalu digirau laki udah nya, dia kami sebuat ninga utai ke cemeri aja ba atas tam. Nyu peluah ku nusi tu bala peninga umbah iya jerita tu. Nya dia ake lalu nempap gelegau tu belian. Dia kami ninga utai bangat nyelai nyadi. Antu kulir nyau merung baka ke pedis dijamah antu pala tadi. Aki alu muka penemu ilmu putih ku iya. Orang sekayu rumah panjai nadai meda penemu inya tang bisi ngenam iku ba ba dia bisi meda aaa kaban laban iya bisi ngembuan mata lansi. Sida tu pelaba aku udah nyadi maning ke diatu laban maya nya sida iya biak tang mata sida iya ulih meda utai nyelai baka penemu ake iya. Udah ake muka penemu ilmu putih iya dia ake alu muka pintu alu iya bejaku ngagai kami. Kita aning meda aning nyeling ari tisi dinding ko ake. Enti kita nyeling besut leka mata kita rimbas penemu aku legi, ku aki. Dia sida ke bukai nadai berani ngampir ke dinding ke tanyu sama duduk jenuh ngati ke penatai aki. Nya bisi meniga jam kami duduk. Nya meh kami ninga utai ni ke nyawa mensia ketawa engkakih. Ni iya ke nyabak nya dia. Ni ke rerawah meh ni ke munyi bedegum belah atap. Nya sigi suah didinga. Anak mit naya ke bisi nyabak depampur mulut taja laban ngenangi ke enggai ke kumbai antu kulir nya anak iya. Enggai ke sabak nya anak mit nya tadi didinga antu kulir. Mayuh pelaba aku kendua iya takut ke mik kediri enggai ke ujung bilik ngagai jamban ke laban ke takut. Jani meruik aja nebeh pengigau nyawa takut. Uduk maja nekus maja enturuk belah belakang kami ke duduk. Aku kin gia merening ba ruai dia kami ninga nyawa orang ngangau. Ngasuh kami nambahka lampu mayuh ba ruai nenggau bilik. Nama am agi deh lalu beguai sida ke laki tadi nungkun uhh api lampu ba genap ruai enggau bilik. Udah nya duduk serengkun berimbai enggau pangan diri baru. Sida ke indu nyau bisi meh. Keruai laban ba bilik nya tadi. Nyau takut sida iya ninga utai memunyi meram panjai sereta ketawa ti nyaring. Dia enda lama deh nya kami ninga ga bala orang baka ke munyi berekak ba atas atap. Pemuas ninga utai ke setak memunyi, dia kami sebuat ninga utai nyau sunyi sereta kami tekenyit meda pintu ruai tuai rumah nyau tebuka, dia kami meda aki aki nyo mejur kediri nyau peluh terusur nerusur alu kami meda antu pala ika dadu ke nya tadi terebai pulai agai serangan iya empu. Ba tiang tengah tadi. Udah nya aki tadi lalu madahka ngagai sida serumah iya menang ngalahka hantu kulir nya tadi. Lalu udah aki tama ke ruai dia iya minta ai, ai ke dirup iya. Alu nusi jerita semua indah malam nya dia ari siti tumu aki Dani dia iya magau menua nya tadi. Ke tengah hari, kami dua aki pulai ke Kuching baru. Alu bisi takah setaun udah nya, kami dua aki bepansa enggau apai sulai ba Kuching maya nya. Dia kami sebuat bebai berandau ba kedai kopi Waterfront dia. Apai sulai tu nusi sida iya udah pindah ari menua nya laban pengudah enam bulan aki berubat ke iya. Dia, laki endo ke nyadi kulir nya mati lalu start ari nya meh menua nya ngat amat. Lalu sida iya suah ngiga ake ka ngintu rumah panjai sida iya baru, rumah panjai sida iya ke suba. Tang manang madah nyamai kita mabut ari rumah menua nya. Laban menua tu udah regau udah regau antu, ku iya nusi. Dia sida tu mabut lalu bepechah belah nitihka penyamai diri ka dini alai endur dia. Apai Sulai agi mengkang ba Batang Sekerang nampung rumah panjai bala iya diam. Nya abih cherita tu bala ninga. Nyadi cerita tu iya nya ditulis aaa Valerian au Enzera nembiak nyangka cerita tu cerita utai ti kala didinga iya nyadi ba ditu aku nguzi ka ngagai kita bala pedinga ambi bala kita ninga bekenika cerita iya tu. Nyadi sekali tu aku minta ampun ngagai bala pedinga semua bukai nama chara aku macha sekali tu laban utai da tulis tu tak lain bisi beringka ringkas nya bala peninga bisi menya salih taib nya nya meh iya video tu bisi ditetek tetek ku. laban aku tu tadi nyung mulai ke ari pun baru ngarap ke kita rindang meh ninga taja munyi tu tak baka ke macha dinga kita nyu ukai munyi ke detusi nya bala peninga terima kasih ngagai kita semua laban kita udah nyukung channel tu ari pun channel tu sampai ke diatu. Nyadi ba ditu aku madah ka subscribe kitai ka manggai enam ribu semina ngiga sepuluh iko dah agi lalu subscribe kitai manggai enam ribu. Terima kasih ngagai sukung kita ari suba suba sampai ke diatu. Ingat enti kita meda video video aku anang skip iklan anang skip iklan orang bukai mega ni bagi channel ke peda kita meh laban ba iklan nya meh. Kena kami ngulihka peluang semangat kami gawa ngaga video ketu. Laban lebuh maya kami ke ngaga video tu ba dia meh gaji kami. Au lalu gaji nya tadi nyadi mata duit uh, nya meh kemeransang kami nusi ke cerita ngagai kita laban kami bisi terima gaji hari YouTube. Jadi bala peninga narai ranau bukai Ditu ku ka madah kelirik. Mupuk dulu. Sama malam.